Бастыгын эмэрдээх өрөгөй партия. Кандидаттар анус А класс үөрэнээччилэрэ Савина Сандара, Никифоров Сергей. Иккис нөмірдәэх Чыпчаа партия. Кандидаттар анус А класс үөрэнээччилэрэ Иванов Владислав, Федорова Нарияна. Үһүс нөмірдәэх Керель партия. Кандидаттар анус А класс үөрэнээччилэрэ Чинфю Василий, Староватова Василина. Төрдүс нөмірдээх Күндүл партия кандидаттар онус А, Б класс үөрэнээччилэрэ Петров Валерий, Искакова Айсулу. Бэһис нөмірдээх Артык партия кандидаттар онус А, Б класс үөрэнээччилэрэ Саргыдаев Роман, Иванова Аина. Алтыс нөмірдээх Мичар партия кандидаттар онус А класс үөрэнээччилэрэ Осипова Анита, Платонова Александра.

Туох программалаахтарын инники үлэлэрин туһунан билсиннэрэхтэрэ. Кандидаттарбытын саналыр дьүүллүүр сөбэни кытары билсиннэрэбит. Пермякова Валентина Семеновна, гимназия директора, председатель.
Гоголева Светлана Алексеевна, гимназия иитэр үлэтигэр директоры солбуйааччы.
Михайлова Тамара Владимировна, гимназия иитэр-үөрэтэр үлэтигэр директоры солбуйааччы.
Мугаева Татьяна, гимназия президента, 11 А класс үөрэнээччитэ. Амосова Наталья, гимназия премьер-министрэ, 11 А класс үөрэнээччитэ.
Чэйиҥэрэ, кандидаторбутугар бүгүҥҥү эппиэттээх күннэригэр ытыс тыаһынан ситиһиилэри баҕаран туран, олороллоругар көрдөһүөҕүҥ.
Биһиги гимназия Никитабит диэн ааттаах кандидаттар программаларын көмүскүр түһүмэхтэрин саҕалырбытын көҥүллээн. Маҥнайгы тылы биэрэбит. Бастакы нөмердээх өрөгөй партияҕа. Кандидаттар ону саа класс үөрэнээччилэрэ Савина Сандара, Никифоров Сергей.
Добрый день всем партийцам, кандидатам, учителям и жюри.

Онуттан кыайыан диэн эрэнэрин Сандаара уонна өрөгөйдөр миигин көрөр буоллаххытына кытаатын «Я за вас» алтыйбат. Всем салют! Голосуйте за Сандару Савину, 10 А класс, Өрөгөй. Самые лучшие.

Оҕолор СММ үллэхтэрин баҕарар буоллахтарына, кинилэр биһи оскуолаҕа группа хомуйуохпут. Кинилэр СММ полностью киириэхтэрэ, кинилэр ичилэр ичинэн в будущем улаатахтарына үллэхтэрин баҕарар буоллахтарына, кинилэр уже связьтаах буоллахтар буоллаҕа дьэ. Ичиня ЕКТРУ да Apple Diamond баран

экскурсиялар ыытыллыахтара кинилэр үлэлээбэттэр кинилэр көлөллөр дьоннору кытта билсиһэллэр
Гоголева Сахая диэн кимин билиһиннэрэҕин да биһиэхэ баалыста Гоголева Сахая это ведущий блогер Якутии мен тетям

квестар күнү быһа бололор биир күн икки күн ну баҕар неделя болуоҕа переменаларга кинилэр кыра времени барыахтара Совет сошеклассников ытыга. Оголор Олор переменаҕа этиллиэҕэ барыларыгар бириэмэни кыратык барааҕын диэн этиллиэҕэ оҕолорго. Еще вопросы баллар да? Дьүүллүүр сүбэҕэ вопрос бааллар дуо?

Рас, рас. Үтүө киэһэнэн убаастыбыллаах дьүүллэр сүбэ партия членнэрэ уонна оппоненнарбыт мен Иванов Владиславпын чыпчаал иккис партия кандидатабын президент поһугар тураары турабын

Бу пункту дириҥнэтэн көрөн мүт биһи этиэхпитин баарабыт. Бастатан туран биһиги уопсайынан программабыт сыала-соруга диэн гимназиябыт үөрэнээччилэрин бииргэ түмсэн биир ыал курдук эйэлээхтик олорор туһугар оҥорбуппут.

Бу пункпут бастатан туран биһиги гимназиябыт көхтөөхтүк үөрэппит үөрэммит үөрэнээччилэрин бочуоттаах отдай дань уважения заслуженным ученикам нашей школы Бу пункт көскөтөн туран эмиэ улахан финанстары бэйэтигэр илдиир к своему времени найдутся финансы.
Далее программы

Бу пункту эмиэ биһиги гимназиябытын биир ыал курдук гына түмсүү түмсэн биир ыал курдук буола кыныахпытын баҕарабыт. Онно бу акция киирдэҕинэ в основном суббота киэһэ үөрэнээччилэргэ буолуоҕа.

Цель экологического воспитания и грамотность школьников в вопросах охраны природы.
Биһиги олохпутугар экология темата улаханнык мэлдьи турар. Онно биһиги эмиэ в стороне турбакка эрэ биһиги оскуолабытын тупсаран, онно ичигэстик Хыдьыаххайын Хыдьыаххайын
А также нашим последним пунктом является восстановление Лиги КВН.
Лига КВН бастатан туран киһиги биһиги өрүнээччилэрбитигэр артистичнай уонна сценаҕа бээтин

КВН командатын ким салайар буоларый? Оны кружок курдук боларду ле хайдах оңроготуну, хайдах мустар болаллары?
КВН тугун биһиги былааннаан туран Совет старшеклассников как один подпункт курдук киллерехпетен барабыт. Ону кене по собственному желанию он бастатан бастаан репетициялаан репетициялаан хаһан эмит организованная үөрэнээччилэрбитигэр көрдөрүөхпүт
Махтал. Эссе вопростары күүтэбит.
Проект «Огонючек»

туох туһунан айтаарыны спроси у старшеклассника диэн программа хыылайда или проект курдук да бу манна боллаҕына хи адаптация диэн тэҕэт перехода из туох диэн ахсыстан тохстан үрдүү класска диэн да ини проблема көрөҕүтtä адаптацияға Ата бу проект бастатан туран биһиги хайдахта күстээх уонна уохтаах буолар бытыгар

Үтүө киэһэнэн күндү дьүүллүүр сүбэ гимназистар уонна кандидаттар биһи үһүс нөмэрдээх кэлэр партия партията буолабыт мен атым Чинфи Василий ону сакал сүрүнээччитэбин президент поһугар кандидатпын уурдум
Үтүө күнүнэн күндү гимназистар мен атым Староватова Василина премьер-министр кандидатыгар турдум биһи программабытыгар киирсэр бастакыннан квн командатын киллэрии иккиһинэн хас ый аайы биир күҥҥэ телефоннарбытын гаджеттарбытын барытын бобуу тоҕо диэтэр

Туох баар этеватта джинсовый день ол курдук
Онна туох сүрүн сылбыт диэн биһиэнэ старший друг диэн буолар. Онно туох хас биирдии маннык старший звено бар, среднее звено на начальнайдар баалар дии. Ону старший звено среднейге көмөлөһөр, среднее звено боланы кыраларга көмөлөһөхтөөх.
Онна Ся Тимуровский работа. Биһиэхэ биллэрин кудук биирдэ мит буолар дьаһылга оннук ыйаайы. Тоҕо диэтэр ханук көмө дьоннор элбэхтэр келерге барыларга көмө наада. Истибиккитин хин мақтал.